Jinaqdu magħna Kane Said u Shirley Abela għal ħar darba tun din l-iskeda kif intom l-ewwel net.
Mela, l-istaġuni jagħmlu differenza fil-logħob jiġifieri fis-sens eh, forsi x-xitwa aktar tiġbrok ġewwa U s-sajf forsi jħajrek toħroġ tara u forsi hemm xi statistika li tista' taffettwa jew le. As-saġġ le ma tagħmilx effett. Inti kif qed tgħid inti fix-xitwa tiġbrok ġewwa u tilgħab fil-kumdità ta' darek, għandek iċ-ċans tilgħab fil-kumdità ta' darek u s-sajf toħroġ 'il barra u xorta għandek ċans tilgħab fuq f'dawn il-land-based gaming parlours. bħal każinòs, ħwienet tal-logħob u anke swali tat-tombla. Jiġifieri le, as such, differenza kbira fl-istaġuni ma jkunx hemm. Ok.
Il-Fondazzjoni għal Logħob Responsabbli, x'inhu l-pass li jmiss anke permezz ta' affarijiet ġodda li anke introduċejtu u anke li ser tkomplu tintroduċu? Sewwa, il-Fondazzjoni se tkun qiegħda ssaħħaħ l-irwol soċjali tagħha permezz tal-proġett Ħu Azzjoni Kontra l-Vizzju tal-Logħob f'Malta, bl-Ingliż Take Action Against Problem Gambling in Malta. Dan huwa proġett ta' miljun ewro ffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew. X'se nkunu qegħdin nagħmlu f'dan il-proġett? Dan il-proġett huwa mqas maqsum f'riċerka, se nkunu qegħdin nagħmlu stħarriġ nazzjonali fejn jirrigwardja ħa nkunu qegħdin niffukaw il-lenti din id-darba fuq il-vizzju tal-logħob. Se nkunu qegħdin nanalizzaw persuni li jilagħbu b'mod rikreazzjonali, b'mod ta' divertiment, se nkunu qegħdin nanalizzaw persuni li ma jilagħbux, persuni li qegħdin f'riskju ta' vizzju tal-logħob u persuni li sfortunatament għaddejjin mill-problemi marbutin mal-vizzju tal-logħob patoloġiku. Imma mhux biss, dan l-istħarriġ se jkun qed iwassal għal kampanja ta' għarfien biex inkunu aktar ta' għajnuna għan-nies li jkollhom bżonn l-għajnuna tagħna hemm barra u kif ukoll dan kollu se jwassalna għat-tieni fażi tal-proġett, il-fażi tat-taħriġ, fejn aħna se nkunu qegħdin inħarrġu imsieħba ewlenin fis-soċjetà tagħna li jiffaċċjaw persuni li jkunu għaddejjin mill-vizzju. Permezz ta' dan il-proġett aħna se nkunu qegħdin, biex nirrepeti, insaħħu, inwessgħu l-għajnuna tagħna għall-persuni li tant għandhom bżonn persuni li jsofru mill-karba soċjali tal-logħob patoloġiku, karba li llum il-ġurnata l-għajnuna qiegħda hemmhekk. Shirley, min-naħa tal-proġett, anke l-proġett li anke nedejtu, dan l-aħħar xhur anke tul ix-xhur skolastiċi intom mortu anke fl-iskejjel u anke dejjem sħaqtu anke fuq il-punt li t-tfal Importanti li minn età żgħira jkunu monitored u importanti li jitgħallmu jekk ħa jilagħbu għandhom il-ħin tagħhom u apparti minn hekk taf u ċert illi anke t-tfal jistgħu jkunu prone illi meta jikbru jkunu suġġettivi anke li jaqbdu l-vizzju tal-logħob. Anke kemm il-student forsi għandkom xi statistika kemm dortu skejjel, studenti u x'ħareġ anke minn dan kollu li mill-parti tal-proġett? Mela, Marisa kif sewwa tgħid, Aħna diġà żorna 'l fuq minn 1,700 student. Kien hemm drabi fejn ċertu talks kellhom jiġu kkanċellati anke minħabba mard, taf inti, il-bqija kieku dorn iktar u żorn iktar. Kien hemm ukoll li ċertu skejjel tant kellhom l-events, il-calendar of events mimli li ma setgħux jilqgħuna dis-sena imma nispera li s-sena d-dieħla inkunu jiġifieri qegħdin hemm li jilqgħuna. U x'etajiet pereżempju durtu studenti? Mela, aħna bħalissa qegħdin induru r-raba' sena, jiġifieri qegħdin nitkellmu bejn tmien snin u disa' snin, eħe, tal-primarja. Però kelli domanda wkoll li jixtiequ anke klassijiet tal-ħames u s-sitt sena wkoll. It-tfal magħrufin li dak li jħossu jgħiduh. Waqt li tkun qed titkellmu ġieli skoprejtu xi problemi familjari pereżempju li jien naf forsi l-papa jew il-mama għandha xi vizzju tal-logħob u joħroġ hemmhekk anke waqt li tkun qed nitkellmu it-tfal għax it-tfal it-tfal kultant għalkemm ma jkunux iridu juru huma bla ma jridu anke Jsibu persuna tal-fiduċja tagħhom u jgħidulhom, jitkellmu magħhom, mhux hekk? Iva, iva.
Infatti, jiena meta nżur dawn l-iskejjel ikun hemm toħroġ l-innoċenza tat-tfal. U tistaqsuhom, pereżempju, il-mama jew il-papa jilgħabux, pereżempju, jew biex taraw anke pattern tal-familja jew ma tidħlux f'dak id-dettall? Marisa, ngħidlek il-verità ma nidħlux f'dak id-dettall għax hemmhekk jidħlu affarijiet anke fejn tidħol ċertu psikoloġija li ma tridx tkisser it-tfal jew li t-tfal jibdew jaħsbu li. ċertu affarijiet li tista' forsi lilhom tagħmlilhom ħsara. Allura tiffukaw anke fuq il-ħin tagħhom. Aħna iktar niffukaw li fuqhom innifishom li joqogħdu attenti huma. U jiena dejjem nisħaq ukoll meta nkun qed nagħmel it-talk li vera jkun hemm il-ġenituri magħhom jew inkella l-adulti magħhom, imma jridu jkunu huma li jibdew li jaraw li l-ħin, ma jiskadux, ma jaqbżux ċertu ħin, jillimitaw. Hemm l-alarms, tista' tagħmel l-alarm illum. Jekk inti m'intix kapaċi żżomm mal-alarm, allura tgħid lill-ġenitur li sa siegħa oħra jiġi u jwaqqfek milli qed tagħmel, milli qed tilgħab. Ħafna mir-risponsi jkunu tajbin. Infatti anke tarahom il-feedback li nieħu mill-istudenti, jgħiduli, jgħiduli, jiena kif tiġi l-ma mitwaqqafni nitfi. Imbagħad ikun hemm oħrajn fejn jgħiduli li jħobbu jilagħbu u jiġifieri jieqfu jmorru jagħmlu l-homework u jerġgħu jiġu jilagħbu. Però jiena dejjem ngħid u nisħaq li l-importanti li l-affarijiet tagħhom li huma vera importanti fil-ħajja tagħhom, aħna f'dawn it-tfal qegħdin naraw li l-affarijiet importanti x'inhuma? Il-homework, l-istudju, fejn tidħol anke fil-familja li jridu jobdu ċertu regoli fid-dar. Jiġifieri li anke tajthom ħin jagħmluhom. Tajthom ħin u waffqu.
Eżatt.
Tajjeb inżommu daqsxejn f'moħħna li kultant it-tfal jirrabjaw għax ikun hemm ċertu logħob li trid tilħaq tragward. Jiġifieri jekk it-tifla tgħidlek pereżempju isma' baqa' li two minutes għax ħalli nagħlaqha l-logħba, ippermettuhomlha dawk it-two minutes. Imma tajjeb li jkollok ħin, jiġifieri tagħżel ħin fil-ġurnata illi t-tifla jew it-tifel ikollhom dak il-ħin allokat għal-logħob. U Mhux forsi għax illum ma kellux ċans nirdupjawlu l-għaqda, inti tieħi l-ħin jekk tilef dak l-islott tilfu għax inkella mbagħad itul ħafna ħin, hux veru, jiġifieri jidħlu f'ċertu vizzji t-tfal. Taf, tafu minn statistiċi forsi x'tip ta' logħob iħobbu jilagħbu t-tfal jekk humiex logħob numeriċi, logħob ta' sfidi, jiena narhom daqsxejn u kemm hawn ċertu logħob noqogħdu daqsxejn attenti minnhom, logħob ta' ġlied u hekk dawk ma tantx jogħġbuni jiena ngħid id-dritt, qisek tinstiga ċertu, tella' ċertu adrenalina żejda fit-tfal, mhux hekk? Il-logħob ivarja bejn logħob ta' azzjoni, bejn logħob ta' ħsieb, bejn logħob ta' ċertu vjolenza wkoll, ma nistgħux nħbew wara subgħajna u ma nsemmuhomx dawn il-logħob. Aħna bħala Fondazzjoni m'aħniex kontra li t-tfal tagħna jilagħbu, anzi għandhom isibu l-ħin tagħhom ta' mistrieħ u l-ħin tagħhom fejn ikunu f'attività li jieħdu pjaċir. Aħna f'dawn il-presentations li tikkordina l-kollega tiegħi Shirley Abela, nisħqu daqsxejn fuq il-punt, kif qed tajjeb ħafna inti Marisa, l-importanza li t-tfal tagħna jkollhom ħin u jimxu ma' dak il-ħin u l-logħob ma jsirx l-unika prijorità f'ħajjithom. U t-tieni ħaġa, l-aktar ħaġa importanti li t-tfal jilagħbu logħob adattat għall-età tagħhom. Taqbel miegħi Shirley u fejn qed niżbalja kkoreġini, ġifieri l-logħob ikollhom il-Peggy. Fuq wara fejn aħna nisħqu, niftħu daqsxejn għajnejn il-ġenituri meta nixtru t-tfal, nixtru l-logħob għat-tfal, dawn il-video games, aħna nimxu ma' dik l-age li jkun hemm, ma' dik l-età li jkun hemm imniżżel fuq il-logħba biex it-tfal tagħna waqt li jkunu qegħdin jirrilassaw u jilagħbu fil-ħin allokat għalihom, jilagħbu logħob adattat għall-età. tagħhom. U nsemmu wkoll biex il-ġenituri jżommu għajnejhom miftuħin fejn iħallu l-kards tagħhom, il-pin number tal-kards, ma jinformawx lit-tfal bihom għaliex nisimgħu iva b'każi fejn ikun hemm abbużi mit-tfal stess. Ekku, noqogħdu anke attenti għax illum il-ġurnata titfa' n-numru tal-kard u jgħidlek trid inżommulek il-kompjuter ħalli nissejvjahulek. Importanti dawn l-affarijiet ma tħalluhomx għax Ikun aċċessibbli wisq faċli biex anke tixtri. Allura b'din l-informazzjoni nippruvaw niftħu daqsxejn għajnejn il-ġenituri biex iżommu daqsxejn kontroll ta' ħin fuq it-tfal tagħhom. Ekku, aħna m'aħniex ngħidu li min jilgħab m'għandux vizzju, imma qegħdin nitkellmu fuq vizzji anke li sfortunatament it-tfal jistgħu wkoll maż-żmien jirriperkussew ruħhom u jiġu jiġi vizzju, jiġifieri fuq dak qed nitkellmu. Rigward l-adulti, nagħtu daqsxejn in-numru fejn jistgħu jikkuntattjaw anke lill-Fondazzjoni għal rob responsabbli jekk tafu b'xi ħadd jew intom stess tħossu illi għandkom din it-tip ta' problema, problema li mhix biss fuqkom, ftakru, qiegħda fuq kull membru tal-familja tagħkom. Intuhom ftit fejn jistgħu jikkuntattjawkom. Iva, il-Fondazzjoni tħaddem il-helpline wieħed seba' seba' seba' Dan huwa free phone, linja iddedikata solennement għall-vizzju tal-logħob. Persuna li tħossha li għandha vizzju jew inkella persuni tal-madwar jistgħu iċemplu, jitkellmu mal-istaff tagħna 24 siegħa kuljum u nisimgħu l-istejjer tal-persuna involuta. Barra mill-helpline tagħna 1777 għandna il-website tagħna wkoll, għamilna daqsxejn ta' Revamp, kif jgħidu bl-Ingliż, tal-websajt biex nagħmluh aktar user friendly, www.rgf.org.mt, bottom right hand corner għandkom l-option ta' chatline, fejn persuna li forsi tiddejjaq issemma' leħinha tista' tiċċettja wkoll, iva, iva, u titkellem mal-istaff tagħna flok via t-telefon titkellem permezz taċ-chatline. Jiena ngħidilkom grazzi mill-qalb tanka tal-ħin li iddedikajtu lil dan il-programm. Mhux vera x'importanti, jiena dejjem ngħid li l-edukazzjoni hija ċ-ċavetta ta' kollox fil-ħajja u li wieħed anke jeduka ruħu kemm għandu jilgħab u li jkun jaf fejn hu l-limit tiegħu u tiegħu huwa tal-familja tiegħu għaliex inti xi ħaġa li hija reperkussjoni fuq il-familja. Għalhekk grazzi tas-servizz anke li tajtu lill-programm Kalamita tul dawn l-aħħar xhur. Grazzi lilek Kane u grazzi lilek Shirley. Se ngħaddu għal ftit mumenti ta' telebejgħ u mbagħad wara niltaqgħu mal-Ministru għall-Kultura u l-Ġustizzja Doctor Owen Bonnici li ser ikun magħna għal taħdita interessanti oħra.